Hey! Selamat datai ngagai channel Kason Squad Horror. I got some dirty shit to pick up at the dry clean I got a tighty bitch to pick up, I got love Selena Shawty hop up in the whip but I ain't never seen her Shawty love the way I whip it in a two seater Minggu tu aku bisi lima iti episode tentang hantu iya ke ari menua Jipun. Menua Jipun tu sigi balat hantu.

Bisi siko laki iya sigi rino ati ngambi video ngambi video ba kawasan kilang pasu bungai. Dalam masa iya ngambi video iya enda tesengaja tetangkap ka siti pedek terus.

Ok udah meda tang nemu kita ba dini utai nyadi peda aku ngaga slow motion play back peda terus.

Nya udah meda kita ke ti enti baka kita benung ngambi gambar sekali kita tepeda ke utai dia. Ok ba number dua tu video iya baka ba rumah tang baka ba hotel siko inu iya benung nguchi jari ba singgi tapi iya mai camera. Iya ke benung idup. Enda sengaja iya meda malik ke tisi lalu sertai enggau kamera iya. Dia iya lalu nemeda siti utai chelum lalu nyerang iya. Dia kamera iya lalu labuh. Peda terus.

Okey. Beda meda kita tu deh. Kati iya tau tepeda ke nya? Laban iya meda nya ari kamera tapi enda enggau mata. Udah iya meda nya ba kamera, iya lalu meda, mata iya empu pan meda. Dia utai nya lalu nyerang iya, kamera iya labuh. Peda ulang ngan secara slow motion.

Ba video ketiga tu Terjadi ba Jepun mega, bisi siko YouTuber iya to baka memboka rumah iya ke udah ditinggal ku Eyang ti chukup lama. Lalu dia iya mai kamera, iya to YouTuber siko ari paranormal. Iya to sigi berani. Dia iya mai kamera lalu ninga nama utai ke bisi ba. Rumah iya ke udah ditinggal lama, rumah ke jai, kamah, sigi dia antu selalu ka iya. Maya iya ningal ke kamera iya secara enda sengaja peda terus.

Aa. Bisi meda kita tarik dini utai nya. Peda ba slow motion replay.

Okey iya ke nombor empat tu nginjing bulu. Iya tu bisi siko orang ngagai kedai kasut iya nya lalu meli kasut. Udah nya iya ngujika kasut iya nya sechara enda sengaja CCTV camera nya merakam siko lembaga chelum. Lembaga chelum nya pansut lalu meratika seduai ke benung bujika kasut. Peda terus.

Haa. Sik meda te deh. Bayangkan enti baka kitai benung ngagai kedai kasut nya, kitai enda sengaja tepeda ke ngena mata kitai empu. Nama utai da gaga kita maya nya? Lari? Nyerauh? Iya ke nombor lima tu video paling balat ngasuh bulu ku ngenyam takut gele bisi siko camera man iya benung ngesan stand camera engka nya sida tu benung ngambi pengambaran engka sida tu benung shooting tauka sigi rindu ati ngambi pemandangan. Maya laki siko nya benung bejalai mai stand kamera, pia bisi siti kamera dipegai iya ngena jari kiri. Udah nya iya lalu bejalai sambil nenggau-nenggau. Kanan kiba kanan kiba dia iya enda sengaja asai ke bisi tedidik ke siti utai udah iya nguing ke kamera nya ke atas udah nya di kuing ke baru ke baruh dia iya tepeda ke utai indik iya nya peda terus.

Aaa udah peda kita nama utai india tadek peda pulang ngan secara slow motion.

Iti video sadi tu iya ke ti tejadi ba menua Jepun. Ngagai kita iya ke empai subscribe tau subscribe ba baruh tu. Udah kita subscribe kita tekan luching ngamai kita ulih nemu nama video iya ke ka upload ba hari ke bukai-bukai. Dia aku bisi upload video kita lalu bisi nerima. Mesej ari YouTube kita ulih meda nama video iya ke bisi di upload aku. Enti kita subscribe kita enda tetingau nama video baru baru ba YouTube. Ba Facebook kita tau like page Kitchen Squad Horror. Kita tekan like ulih nya kita ulih share video nya ngagai kaban kaban kita iya ke minat horror paranormal enggau

Enda lama ba jamban antu semampai dalam jamban.